Gözel bardyr gözellerden zyýada onuň hyzmatynda bolasyň geler. Salam dostlar! Bu gün Şaýlan Lezzet studiýamyzda Melhem Spa-nyň kosmetology, dermatology Laçyn Söýünowa. Şaýlan Lezzet studiýamyza hoş geldiň! Hemmäňize salam, gyzlar, gelinler, dostlar! Spasiba, ştob meni çagyranyň üçin Kerim. Bu günki sýomkamyzda men çynym bilen öýde edýän naharymy, saladymy, ýeşo hemmämizin gowy görýän gelinimiziň garaşýan elbetde maskamyzy görkezmekçi. Dostlar, Waşa Myraýew tolgunýar. Bu gün biziň Şaýzanlady studiýamyza geldi. Ýüz göterim tebigy önümlerden bolan gök önümlerden Gyzlaryň gözelligini artdyrýar. Onda laçyn tolgunmaz ýaly laçyna Aýly sähra kompodyndan guýup berýäs. Ýurdumyzda iň tagamly kompotlaryň biri Aýly sähra. Laçyn, bu gün näme nahar taýynlap berýäň? Manty taýýarlamakçy. Takoý resepte ýorlaşmagy gowy görýär, pahyr emmäňizem gowy görersiňiz diýip umyt edýän. Dostlar Aýly Sähra bilen bu gün Laçynyň mantysyny iýýäs. Hakykatdanam gowy eken bu.
Laçyn, manty bişirmek üçin näme gerek? Manty bişirmek üçin kakabyçna et gerek, un gerek, kakabyçna manty hemmämiz öýümizde bişirýäs, şonuň ýaly hemme zat gerek. No bärde başga azajykka resepti üýtgeýä. Onam häzir edip durkamyz görsün no sekret. Dostlar laçyn kosmetolog şeýle soganyň daşyndan we beýleki gögönümleriň daşyndan maska taýynlaýa. Häzir görýäs nähili maska taýynlaýa. Dostumyz örän pravilny şoň üçin Nahar bişirip başlanda ýaglyk daňyp başlaýar we Bissimilla diýip gaýnap başlaýar. Bissimilla diýip, Bissimilla diýip hemme kişem başlaýar. Ýöne wapşe kuhnýada saçyň gaýyp ýörmeli däldir-a, prawilno? Laçyn sen şu ýaglygy daňdyňda o brazilskiý seriallardaky gyzlara meňzediň. Žadi bilen. Näme žadi? Ýok žadi-de. Laçyn sen özüň hakda aýdyp berseň, kanalymyzyň agzalary seni tanasy gelýär, bilesi gelýär. Hünäriň hakynda, onuň seň tejribäň hakynda. Men baram. Kosmetolog kärine hemme kişi gowy görýär gyzlar. Aha. Öňem mydama men özüm hem şonýandyr. Häzir men kompotdan içeýin. Onda.

Kosmetologlaryň klientleri kän ýüzüne maska çalyp oturýar. Bu gün Laçynyň öz salony bar we Laçynyň öz salonynda müşderileri ýüzüne maska çalyp oturýarlar. Da, maska çalyp oturyp, men maska özüm çalyp berýän. A o adamlaryndakylar-da özüň çalmaly, oturmaly, ýene ýuwmaly, özüň ýapmaly. Şo zatlara gyzyklanýardym-da, öň hakykam özüm kosmetologiýa öwrenip başladym, ýuwaşjadan öwrenip, öwrenip, öwrenip, soň iliň elinde işledim. Soň Moskwada işläp gördüm, Piterde-de. Şeýdip-şeýdip, ahyry öz salarymy açdym. Koneşno, ýanyňda biri poddержка bermese, bolanok. Gyzlar, salon açmak isleýän, salon işletmegini gowy görýän gyzlar bolsa, kommentariýada ýazyň öz soraglaryňyzy, Laçyn size günden-güne jogap berýär ýa-da Laçynyň kanaly, ynha, şu taýda görkezilendir.

Salonda sen nähili işleri etýäň? Nähili gözellikleri amala aşyrýaňda? Bize diňe naturalnyý zat leçeniýa edilýär, naturalnyý. Naturalnyý otlardan maska ýasaýan, hä. Ine täze liniýa goýberýän nesip bolsa. Saç üçin, soň ýüz üçin. Daşary ýurtda ýöne bolgusyz otlardanam maska ýasap satyp otyrlar-a bize, dogry däl. Bizdäki bar otlar daşary ýurtda ýok. Ýüzärlik diýdi, atgulak diýdi. Ýurdumyzyň üzärlik we beýleki tebigy ösümliklerinden

Indi sogan atdyk. Ýa sürpriziň öňünden aýtmaly diýýän. Waçyn mantyň farşyny taýynlaýar. Indi kartoşka gyssalaýar. Kartoşka gyssalaýar. Abeşne şu kartoşka, sogan işleri maňa galýar-da. I neme bölmäkäň maňa aýt şu top owadan et ýörelgäň.
Käbir telewizorda peredaçalary görýärdim-de, şonuň ýaly peredaça edesim gelýärdi. Bizem ine kuhnya peredaça açdyk. Şu gün näme diýesiň welä? Bu gün meň inimiň toýy. Merdan, toýuň gutly bolsun. Bu gün seniň toýuňa gelip bilemok, sebäbi bu gün biz sýomka planlaşdyrdyk. Şoň üçin Laçyna menem işimizi has gowy görýänligimiz üçin köp zady käwagt žersiz etýäs-de, ynha, işimizde lezzet alýas. Bu gün Laçyn bilen nahar bişirýäs. Toýuň gutly bolsun. Ynha, toýuňdan soň görersiň wideony. Näme edipdir seniň toýuňa gelmän. Ynha, bilsene, şu işiň sikir ýa-da işiň, işiň ugruna bolmak üçin işiň sikir ýa-da näme? Seň pikiriňçe näme işiň sikir ýa-da? Ösmek üçinmi?
Hawa, işiň syry seň pikiriňçe näme? Meň pikirimçe bar-a, şu işiňe höwes bile ýapyşmak, hemme zada göz ýumup, öz işiňi etmekde. Birnäçe döreýän bökdençliklere, kynçylyklara seretmän, ýaňky öz işiň ugruna tarap gitmekmika diýen-de.
Menem şeýle pikir edýän ýöne ynanda işiň ugruna bolmasa adamda ýaltalyk başlaýada şo ýaltalygyň ýaltanman ýapyşmaly ýüregiň bilen i indi her kimiň işi nähilija biziňki kliýentler müşderiler bilen işleýäs dogry däl. Hiç hili aglama. Wapşe aglaman dogryňy aýdyp ýüregiň bilen ýapyşyp klentlerden işleseň işiň ugrup gidýän ekeni ýa dumay. Indi serediň mantygy hamyryny edýär kak obyçna duz i bir ýumurtga.
Gögönümiň athodyny laçyn ýygnaýas. Athodlaram peýdaly tarap ulanýas şu gün.
Pirçatka geýseň neudobno bolýar diýilýär, no on ýaly neudobnomda. Näme üçin pirçatka geýýän? Dyrnagyň içine hamir gidip soňam ony ýene täzeden etjekmi? Gözel bardyr gözellerden zyýada, Onuň hyzmatynda durasyň geler. Edepli-ekramly mylaýym zada, Tä ölünçäň bile ýöresiň geler. Magtymguly şahyrymyzyň goşgusy gözellik hakynda. Ýagny Bu gün Laçyn hem gözellik salonyny işledenden soň Magtymgulynyň goşgusyny aýtýar. Laçyn seň iň gowy görýän şahyryň kim? Meň gowy görýän şahyrym? Elbetde Gözel Şagulyýewa.
Gözel Şagulyýewanyň haýsy goşgusyny bilýäň? Aýdyp beren. Laçyn Köp gyzlar seň etýän işleňňi, seň aktiwlygyňy, seň maksada okgunlygyňy gowy görýärler. Sen şeýle gyzlara näme maslahat berýäň? Olar seni görüp ylham alýarlar. Arzuwyňa ýetmek üçin, öz işiňi açyp bilmek üçin olara näme maslahat berýäň? Diňe okamaly.
Onnoň arzuwyňa ýetmek üçin diňe okamaly-la, okamaly, hereketde bolmaly. Şo bolmaýar diýip oturmaly-la meň pikirimçe. Bolmaýar diýip otursaň oturyberýäň, kim boldursyn özüň boldurmasaň ony. Köp adam işleýä öýi bilenem bolanok bilýäň muny elim degenokda öýüňe hökman menä eliň degirmeliňkä diýýän öýüň işiň hemmesini bir tarapdan ýöretmeli koneşna kynrak no çö tüper näme etjek kynam ol. Ýogsa şimdi şeýle ýagdaý bolýada indi sen bilýäň näme etmelitigini saňa gerek zadam bilýäň şony turyp etmeli şony edip bolanok. Näme etdir ete ýaltalyk ýa duma Ýaltalykmyka?
Indi men tamada bolasym gelýär. Ýöne men şoňa edip bilemok. Çekinýänmi, ýaýdanýanmy? Ýöne ýaşlykdan şeýle birneme bady. Goşgy ýatlaýardym, wideolary görýärdim, düşýärmiň?
Edip bilemok diýip, znaçit bir azajyga zatda neme, sen şony bol, bolasyň gelýär. Näme saklaýar? Çekinjeňlik, ýaltalyk. Obyçna, mawy men-ä şo dur öýdýän. Şo çekinjeňlik ýaltalygy nädip ýeňip geçmeli? Şo arzuwyňa ýetmek üçin näme gerek? Pul gerek. Puly nirden almaly? Işlemeli. Başda işle, işläp, pul gazanyp, maýa goýmaly. Indi meň pikirimçe. Men şo salon açmanka men kän ýerde işläp, daže men stolowoýam ýöredip gördüm. Özüm nahar bişirip bilemokdym, no işledýärdim. Indi köp adam pylan zady iş etmände kiçilik bilýär, men kiçilik bilýämok. Näme üçin kiçilik bilmeli? Men erbet zat edemog-a. Men çagalarym ekleýän. Çagalarym eklemez ýalam-da, kakalary bar, kanyýeşna, ekleýär. Ýöne men, meň öz ganym şon ýaly, men şon ýaly adam. Men işlemeli, oturmaly däl wapşe. Diňe işlemeli diýip düşünýände. Sebäbi men özüm maksadym bardy, men şol bolmaly hökman bolaýyn başda. Indi seret häzir näme edýäs diýsene, şu hamyry zat edýäs, demini alýança şeýdip goýýan. Obyçny ejem pahyr şeýdip goýýarda, menem şeýdip goýýan.
Laçyn sen nähili kompot içirýäň çagalaňa?
Ты знаешь, biz kompot kän alýas. Hemme firmadanam alýas, dogrymy aýtsam. Çagalam, meselem, oglumam, gyzymam Aýly sährany gowy görýär.
Siz Aýly sährany gowy görýän-a çagalar? Da, çagalar Aýly sährany gowy görýär. Ýöne men alsamam men kän içemok, no gowy eken, men nemesini içip gördüm, kak ýogo, ot nemesi bar ana, eregini içip gördüm, no wişnýasy wapşe gowy eken, çagalam gowy görýär, obýçny olar kompot Halanoklar no aýl sähraň kompodyny gowy görýärler. Seret başga suw içirenini gazly suw içirenden kompot peýdaly. Wapşe gazly suw içiremok men öýde tutda basyr sögüp ýören holodilnigi barlaýan gazly suw içmäň diýip gizläp içselerem içiremok görsemä içiremok Hawa tutda içýo gazly suw kompot maşgala üçin peýdaly.
Koneşna indi össä döwri beýtdir bor tomusda ýapjak bolup tutda bas bolup sögünip kryşkany gaýnat Gije aladaň ýok alýaň boldy udobno özem widiş daşam gowşuň ara görem içýäň daşyny ýygnaýaň kompot ýapaň içini goýaň. Ýap bilýäňmi kompot ýap ýap. Kanyesno ýap bilýän men hemme zat edip bilýän hökman kosmetolog bolaňda köp adam pikir edýär kosmetolog dermatolog ili salonda işleseň şeýdip titilläp sowremenni gezmelidir öýdýär olar ýaly däl samam dele. Salonyň öňünde ogorodjygym bar-da, indi basym kartoşka ekjek, ýesli što. Gowy görýän şonýa zatlar. Kartoşka kän, no ýa lüblü öýüň kartoşka ekesim gelýä i mallara seredesim gelýä, putamu što meň kakam aslynda mallarçylyk bilen bizi ulaldan-da, at, düýe, hemme zat bar öýde.

Sebäbi. Men köp alada etdim şuny şuny hökman iýip göresim gelýär. Şu
ýoldaşymam ýaman gowy görýär şuny. Kanyýeşna no elim degip edip bersem iýýär kanyýeşna no. Laçyn seň mantyň syry nämede? Ýoldaşymyň gowy görýän mantysy diýýär dostlar. Syry nämede? Ýa gatowyly s lýuboýu, no ganeşno, duz. Baýram burçdanam atýas. Çesno gowarýa gelnim bar-a şeýle burçly nahar gowy görýä. Indi şondan soň podliwasyna burç atyp başladym. No wkusno puçýaýtsa. Dostlar ýakynda Raçyň gelni aldy, gutly bolsun, gelniň aýagy düşümli bolsun. Öz durmuşyň hakda, liçny durmuşyň hakda aýdyp berseň gysgaça. Iki sany oglum bar, bir gyzym bar. Ulym-a politda okaýar, kiçim Mekdepde onunjy klas. Ondan kiçi gyzymam ýedinji klas, olam mekdepde. Ýakynda. Ýakynda-da. Dawutjanyň toýy boldy. Dawutjanyň toýy boldy. Goý, şo toýa iş boldy baho-da hemmeşe. No, ýaşajyk-da, ptamuşda men özüm ýaş. Men özüm gelin paka. Başda birhili duýdum özümi. Özüm garran ýaly duýdummy, ýa ne znaýu, garraryn öýtdüm-dä. Ýa ne haçu, hiç kim garrasy gelenok, men garraryn öýtdüm. No, wapşe üýtgeşik gowy bolýan eken, çesno. Şeýlemi?
Naborot ýaşarýan ekeni köp adam diýýä gelin edinenden soň ýaşardym diýip çesna. Wapşe gowy bolýan. Nähili duýgy bolýan eken çagaň köpelen ýaly. Üç sany çagam bar, dört sany çagaň bolýan ýaly ekeni. Waşe otaý. Naborot gowy. Eýläk beýläk ugradýana, oglum bilen ugradýana bir pragulka gidiň sizi ýaşa. Haçan giden wagtlary içim gysýa. Onuň diýýäni mydama görä. Bular bolsada gowy dä bolmasada gowy dä. Ol tak ýak ary çyly jel iňir iňirdeýäň diýýäler maňa mydama. Dostlar ýaş laçyn hakyky kosmetolog na özi ýaş owadan we eýýäm ogly öýlendi gelin aldy we öz gelniňi öz gyzyň ýaly görüp bilmek ol gowy zat. Konýeşna Ol waşe gyzyň gyzyň ýaly öz-özi bolýan eken ol. Ana daşyndan diýýär-ä gelnine, waý gelniň eýle sakla, gelniň beýle. Hiç hili olara zat öz-özi zat edip gidýän eken ol. Sebäbi o gelniň aňyrdan gelen gelni-de wagylmyka diýýän. Damuş-da gelnim akyllyja Hudaýa şükür. Ejesi akylly. Ejesine seredilýärdi obyçna. Hawa, gyz ejesini gör-de, gelin al diýilýär. Ejesini gör-de, gyzyny al, gyrasyny gör-de, bizini al diýilýär, ýesli şut. Hawa, hawa, dogry aýtdyň. No, ejesi akylly. No, köp adam diýýär, ejesine meňzänok, saňa meňzeýär diýilýär. Çesn, hakykatdan hem şeýle. Maňa meňzeýär. Ejesine meňzänok, maňa meňzeýär. Türkmeniň ýene bir sözi bar bilýäň, gaýny bile gelniň. Topry bir.
Topry bir diýilýärmi, şeýle bir aýdylýar. Şo, hakykam şeýle.
Gaýynlaňam tüweleme gowy görýäňmi öýtýän? Kanyýeşna.

Maňa. Men şoň üçin diýýän, men mal saklaman, ýere seretmän gowy görýän üçin, däp-desur hökman etdim men. Gelnimi kyrk gün sakladym. Çörege çagyrdy, ol halat geçdi. Onnoň ol näme şoň ady? Aý, şo hemme zadam edildi-le. Dostlar, Laçyn hem konserwatiw, hem liberal. Şeýle, hem işini alyp barýar, hem maşgalasyna ýeterlikli wagt aýyrýar. Bir mysal alyp bolaýjak gyz gelnemiziň birisi. Ýa duma ýok.
Köpürägem öwdüm öýtýän şu gün seni. Ne köpüräk öwmediň samam seni şon ýalla. Awa.
Aýly sähra pomidor goýup makyň goşýar. Awa bunda wapşe üýtgeşik bolýa. Ýiti zadam reňke moken görýäň. Obyçna ýarty ложka atsaňam ýetermikä diýýän. Owadanlyk üçin pomidoram goşýas da seret. Seret nähili gowy gyzardýan ekeni. Reňk berýär. Da da.
Tagamam iýsem gowy. Hyýary bar, başga leço bar. Görnüşleri kän. Aýly sähra bul Daşoguzda ýerleşýär. Şeýle öz ýurdumyzda öndürilýän, ösdürip ýetişdirilýän gök önümlerden taýyndyr. Ýaňky tamada atdyk hä. Aýly sähranyň tamaty kenedi oçin krasiwa seret pomidor atmasaňam bolýar no indi indi pomidory kesdikdä atmalyda owadanlygy üçinda. Indi pomidor atdyk. Başyny öwrendirmek boldy. Nejep ýapdyk. Indi näme edýäs? Mantyn büküldireska. Şagallyda studiýamyzda Laçyn, Melike Mustafa, dostlar, anykda. Manty bükýä, manty. 1 2 Ota. Şeýdip mantyny bük ýasap yç. Iň soňuna çenli Laçyn syryny aýdanok. Üýtgeşik manty Laçynyň. No gelinemiz bilýär-ä uje. Gelinemiz?
No aýallar, gelinler bilýär uje nahar. Ýa plan zat edýänler diýendirler şu wagt. Ýöne kommentariýada at dakyp ýazaýmaň birden dagy. Kaka bu içini edilýän gürrüň-dä şu, dogrymy? Kommentariýada adamlar näme pikir etse ýazýarlar. Näme pikir etse ýazýarlar, ýöne at dakarýan zat ýog-a şu wagt. Dostlar edil ştaý etdik ynha skowrodkada podliwa bişip dur bärdem laçyn manty büküp dur näl nahar bişirjek bolýa laçyn bilýän bolsaňyz ýazyň. Ne znayy uje bilýändirler at dakyp ýazarlar dessine. Näme diýesim gelýär şu mantyny hökman bişirip hepdede bir gezek hatça ýoldaşyňyza bişirip goýuň egerde gowy zat aldyrjak wagtyňyz meselem telefon ili gyzyl aldyrjak wagtyňyz şu mantyny bişirip goýuň öňünde ondan soň aýdarsyňyz näl bolýan. Gyzlar, gelinler nädip ýoldaşyňyza iPhone on dört Pro Max aldyrmalydygyny indi bilýäňiz. Hepdede bir gezek şu mantydan bişirip goýýaňyz. iPhone Pro Max siziňki. Şeýlemi? Hawa. Iýmesem ölerin diýilýän nahar bişip gelýär dostlar. Iýmesem öler.
On dört proň sekredi. Gelinler gyzlar ynha ýoldaşyňyza söýgüliňize iPhone on dört pro max aldyrmagyň syryny bu gün Laçyn bilen açýas. Laçyn, deriň aladasyny etmek üçin näme etmeli? Içiňden ilki liçit etmeli. Içiňem ilki keselli etmeli däl. Kesel eden soň liçit etmek kyn bolýar. Naprimer irden turýaň. O ýyly suw içýän men obyçna. Irden ýyly suw içme. O ýyly suw içýän bir bokal. Kompot bolsun öýde obyçna aýly sähra. Bir bokaljyk wişnenkini içýän i wsýo. Onnoň gögenip kän iýende. Lýuboý zat iýip içemde şony pikirlenýän kožaňa näme edýär şo. Diňe kožaňy gowy saklamak üçin naturan iýip içmeli. O çipsi diýdi, suhar diýdi, ýeşe çüt. Kožaňa zyýan ýetirýär. Da, kožaňa zyýan ýetirýär. Ptamou şto ödüň agram salýar aşgazanyňa. Näme üçin aşgazanyňy ýadatmaly?
Seljer aşgazany ýadaýar.
Ýakal hakynda aýdyp ber Laçyn.
Ýakal näli ýagdaýda çykýar? Nädip aýyrmaly, öňüni almaly? Öňüni alyp bolanok oň. Ptamou şto obyçna göwreli adamlarda çykýar ýakal. Onda oň köp nerwni çitleseň aşgazan ödüň agram düşüp şondan çykýar. Ondan köp Güne çykýarlar, ana günden galýar diýýärler obyçny Awazadan. Aşgazanyňa, ödüňe agram düşüp ýören adam güne çykanda, meselem, şu gapdaly immuniteti pes koža, meselem-de, gün uje şo nir immuniteti pes bolsa şo ýerini ýakýar. Soňundan bu ýakaly düşdi, hiç haçanam aýyranok, diňe seredip gezmeli, krem, maska, immunitetini galdyryp seredip gezmeli. Umuman owadan boljak bolsaň. Kyn.
Ala diýip durmala. Agşam ýüzüňi ýuwýaň. Losýona süpürýäň. Indi žirni ýüzleň gürrüňde. Krem çalýaň. Bolmasa bolan. Käbir adam bar-a, öz aladasyny etýär belli bir wagta çenli. Soň ýa. Ondan soň goýýar.
Gitýär, semiräp gitýär. Ýüzi-gözi näl, tekizligi bozulýar-da. Obyçny indi psihologiçeskiý äre baran adamlar, indi köp adam ýoldaşym ýanymdaky gowy görýär diýip, özüni uza goýberýärler. Ýaltanýalar. Waý syrana gowy görýälaý diýýäler. Hawa. A sen öňküdenem beter gowy görmeli, gowy görtmeli-ä özüň ýa dumaýyň. O dagam aýalyňy gowy görersiň-ä alaňsaň. Hä? Hawa. Horam bolsa gowy görýäň, semizem bolsa gowy görýäň, edip akyp ýatanam bolsa gowy görýäň, hä? Näme dota gowy görýäň lýubom sluçýam no ştob titilläp ýörenlere seretmez ýa senem şo titillemeli diýip düşünýänä näme do zatça ýoldaşyň üçin et özüň üçin et ýtže hraşo no dogry kyn ýaltanýalar. Gyzlar size maslahat şu wagt laçyndan. Gowy görýär eken diýip ätiýaçlygy elden bermelidä diýýädim.

Men şeýdýän şuny, hatda şeýdip şuny.
Owratmaly.
Hawa, kesseň, men-ä halamok kesilen. Döwülse gowy görýän. Owadan bolýar, iýeňde-de gowy. Gülkelem aslynda iň antioksidanda baý ösümlikleriň birisi. Adamyň. Bedenini ýaşlandyrýan, garry bolmak däl-de, ýaş etýän zada antioksidant diýilýär. Ynha, pomidoryň, hyýaryň otkotlaryny zyňamyzok, ýygnaýas. Soňunda kosmetologiçeskiý laçynyň ýene bir syryny görýäs. Indi salata listýanam ulurak edip dograýas. Oda. Aýal adam göwreli wagty mekge iýse, çagasy saharça, akja, owadan bolýar. Nätdigiňe täsir etýär. Da, da, täsir edýär şu. Duz atýas.
Da, oliwkowy ýag guýýas şeýle-de. Hawa, azajyk guý ony, köp guýma. Azajyk. Şo, boldy, boldy, boldy, boldy, boldy. Süzmäni alýas.

Derman ataryň ýaly atmaly diňe süýt bilen etmeli. Bir satlap nahar iýmeli potom uje iýip başlamaly. Irden, irden.
Tak süzmäň içine çesnogy atýas. Baý menem ä muny owunjak etdim özi. Näzir şundan soň meň ýüzümdäki düwürtikler gitmelila. Näzik gitjek uzaklygyny biraz iýensiňä. Ony irden nataşýak içmeli. Ha nataşýak boldy. Da. Noý syrawna zyýana degenok şuň. Indi maska taýynlanjak. Ýumurtgaň daşy. Ýumurtgaň daşyna şuňy atýas. Ýumurtgaň daşy belok i ýygyrda garşy bolýar. Aşakdaky öwenlerden at godam witamin. Şuňy alýas. Wideo. Sowanyň daşyny içine atýas. Ýankaýa sowan. A bu içine. Suwdan doldurmaly i gazda goýýas. Soganyň daşyny suwa guýýas i içini atýas. Gaýnamana goýýas. Soň saç ýuwlan wagty, soň şuny çaýkaýaňda at wypadeniýe i durtuklygyny aýyrýar, kelläň durtuklygyny şuň. Dostlar, soganyň gabygyny suwda gaýnadyp şoňa saçy ýuwsaň, saçyň düşmezligine garşy, soň kelläňdäki durtuklary aýyrýar. Hawa, eger ysy bolsa soganyň ysy bar diýip köp adam edenokda, azajyk limon damdyraýmaly şoňa. Astatyk Atdyk.
Ýüzüne leçeniýe, maska etmek üçin Aýlysähra Azajyk tomatyny soňundan guýýar. Häzir model gyzymyzyň ýüzüne çalyp görýäs. Eto wapşe görýäňmi nähili obyçny. Şony zyňman içinde näçe sany witamin bar görýäň nähili bolýar. Bärde giden maska bol görýäň. Bu maskany ýüzüňe çalýaň, ýüzüňe. Mojna eliňe çalýaň. Egerde elde pigmentasiýa döräp başlaýara. Elmeň elme çalyp görkezip.
Daway. Elde pigmentasiýa döräp başlaýar şonda. Eliňe çalyp bolýada. Eliňede çalsaň bolýa, ýüzüňe dödä. Naturalny maska çalýa. Da, hiç işiň zyýany ýok. Indi elde pigmentasiýa meň ýaly halylar döläp başlaýar, ana şoňada gowy edýär şu. Indi şu ýaňky produktylar galan pat athodlardan eden maskamydy. Indi çalyp görkedeýin we indi gyzjagaşyň ýüzi gowy, hiç hili zyýany ýok diýip, şoň üçin gowy ýüze edýär. Suhoý bolsada ili. Žirny bolsada bolýa muň içinde diňe witamin ba. Widse kak gowy. Hem ýygyrdyňada gowy edýä i agardýa. Galan zatlar şeýdip çalybermeli.
Dotor Mka Laçyn melhem spa bilen bu gün Paldiwaly manty, Laçynyň ýörite salady we Aýly sähra kompody bilen taýynladyk, indi Degustasiýa iň gyzykly wagty geldi. Iýip görýäs. Hany näme bolupdyr? Laçyn çyndanam Laçyn çyndanam nahar bişirip bilýän bilenokmy? Da, vse dumyt bişirip bilenok diýendirler. Da. O salady hemme kişem oňarýa. Mantyny iýip görmeli. Manta gezek. Dostlar, manty gaty ullakan porsiýa. Mine mantymyz aldyk. Ah. Mmm. Mmm. Dostlar mantysy gaty gowy. Meň ömrümde iýip gören iň gowy mantylaryň birisi. Özüm gaty ulakan, içim doly et, tagamam gaty gowy, padiwaly manty. Laçyn biziň şaýlan lezzeti gepleşigimize gelip şeýle üýtgeşik tagamy taýynlap bereniň üçin saňa köp minnetdarlyk bildirýäs. Hatja ýarady dämi şo manty gowy kenmi. Gaty gowy, gaty üýtgeşik. Indi şu on dört pury alyp bilermi şu gelinemiz gyzlamyz şony bişirip berip. Ol menem alyp bermeli bolýan. Dada hawa diýseň häzir alyp bermeli bolýaň da. Mesele däl dostlar. Mysal şunda mantyk görseňiz bir sany on dört proda birnäçe sany on dört pro degýän zat hakyky üýtgeşik tagam. Onda da biziň ýaly şeýle türkmen gelin gyzlarymyzyň taýynlaýan täsin tagamy. Mmm mmm mmm mmm mmm gaty gowy soçitaniýe wkusu. Ýaňky süzme, ýaňky podliwa mantynyň özi içiniň eti gaty gowy.
Gaty gowy.
Gaty gowy tagam. Dostlar, şeýle üýtgeşik tagamlary taýynlap, şeýle gyzykly reseptleri siz bilen paýlaşmak üçin bize goldaw berýän Aýly sähra markasyna minnetdarlyk bildirýäris. Ynha, Aýly sähra markamyzdan laçyn siz üçin ýörite sowgat. Laçyn baş üstüne sowgadyňyz. Aýly sähra markasyndan siz üçin ýörite sowgat. Sowgadyňyz nesip etsin. Spasiba spasiba
özem gowy görýätda şularla kompotlary aýly sährany çagalamam gowy görýä. Hoş bolsun nesip etsin. Spasiba. Menem gelemde boş gelmedimä size ot. Pažalsta. Utandyrýaňyz.
Sag boluň. Näme üçin bir ýere baraňda boş barmaly däl-ä? Melhem spa. Dostlar, Melhem spa bu gün Şaýla Media studiýamyzda Aý Sähra kompoty bilen muka ýörite tagam taýynlady we bize sýurpriz edip sowgat getirdi. Köp sag boluň sowgadyňyz üçin. Hemmäňiz hemişe owadan boluň, ýaş boluň, dogry iýmitlenip owadan bolmaly-da. Dogry iýmitlenip hemişe gözel boluň i ýan ýoldaşlaryňyzam owadan gowun süýji naharlar bilen hemişe haýran galyp durun. Onda näme? Şeýle üýtgeşik tagamlar bilen öz maşgalaňyzy, öz ýan ýoldaşlaryňyzy bagtly ediň, haýran galdyryň we olaram size iPhone on dört Pro Max sowgat bersin. Sag boluň.